Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh qıymetli din qardaşlarımız! Ürmetli musulmanlar! Sizni Ramazan nasiatlarımıznıñ soñki yayınında selâmlaymız. İşte, ürmetli musulmanlar, mubarek Ramazan ayı da soñuna keldi. Ve Allahu Taalâ bizim orazalarımıznı, namazlarımıznı, dualarımıznı, sadaqa ve başqa ibadetlerimizni qabul etsin. Keleyatqan Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun! Ey bizim büyük İslâm ümetimiz! Biz seni çoq beklenilgen Oraza bayramınen hayırlaymız. Ve soñki yayınımızda seniñ tabiatında olğan bir qaç büyük hususiyetleriñ aqqında laf etmege isteyik, ey Muhammedniñ sallallahu aleyhi ve sellem ümeti! Yüce Rabbimiz Al-Anbiya suresinde seniñ aqqında böyle dedi.

Siz, insanlıq içün çıqarılğan eñ hayırlı ümmetsiñiz. Eyilikni emir etip, fenalıqtan ala qoyarsıñız ve tek Allahqa inanırsıñız. Allahu Taalâ musulmanlarnıñ bütün insanlıqnı doğru yolğa qoymaq deñişmez husisiyeti sayesinde İslâm ümmetini eñ yahşı ümmet dep adlandırdı. Ey aziz ve qıymetli İslâm ümmetimiz! Sevimli Peyğamberimizniñ salâllahu aleyhi ve sellem seniñ aqqında böyle dedi, Özleriniñ sevgisinen, merametinen ve şefqatinen iman etkenler bir bedenge oşaylar. Eger onıñ bir qısmı hastalansa, bütün beden yuqsuzlıq ve sıcağınen qarşılıq köstere. Onıñ içün, musulmanlar öz ümmetiniñ bir qısmınıñ zulümğa ya da bir belâğa oğrağanını eşitseler, bütün küçünen öz din qardaşlarına, olarnıñ Birmada, Türkistanda ya da Filistinde olğanlarına baqmadan, yardım etmege tırışalar. Duşmanlarımıznıñ tarafından bu ümmetke mileyçilik, vatanperverlik, baasizm, demokratiya ve kapitalizm fikirlerini bütün küçleri ile qabul ettirme ğayretlerine baqmadan, ümmetimizni çeşit türlü milletlerge, türklerge, pakistanlılarğa, araplarğa, irak ve iranlılarğa bölmek içün sarf etken ğayretlerine baqmadan, bütün bu imansızların ayın-oyunları muvafaqiyetsizliknen yekünlendi. İslâm ümmetiniñ başına bu zorluqlar kelgenine ramen, o öz dinini coymadı ve onıñ arasından samimiy ümmetimizniñ inkişafını ve dinimizniñ uluğını istegen oğullar ve qızlar er vaqıt tapıla ediler. Çünki Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurdı, Menim ümmetim toplu bir şekilde delâletke tüşmez. Ve bugünki künlerimizde ümetimiz öz fikriy esaslarına qaytıp kelmektedir. Bu büyük İslâm ümmeti ekinci Raşidiy hilâfetke doğru quçaqlarını açtı ve Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem usulüne köre, hilâfet ise Allahnıñ emri ile eñ qısqa vaqıtta qurulacaqtır. Ey bizim sevimli İslâm ümetimiz! Seniñ muvafaqiyet qazanğanından ve eski şanını yeniden qaytaracağından iç de şübemiz yoq. Keçmişte çoq asırlar devamında yer alğanı kibi, sen kene de adalet, ilmiy ve medeniy inkişafnıñ dünyadaki köstergici olacaqsıñ. Sayğılı din qardaşlarımız! Bizim Ramazan nasiatlarımıznıñ siznen savlıqlaşma vaqtı keldi. Bütün bu mubarek ay devamında beraberlikte dinimizniñ bir sıra müim taraflarını ögrene edik. Allahu Taalâ bu bilgilerimizni ümmetimiz içün hayırlı ve faydalı etsin. Ayrı bir şekilde, bu Ramazan nasiatları devamında yapqan emekleri körünmegen, amma bu işni azırlamaq içün büyük yardımları olğan bütün din qardaşlarımızğa minnetdarlıq bildiremiz. Allahu Taalâ olardan razı olsun. Soñunda ise, biz bir kere daa bütün İslâm ümmetimizni Oraza bayramınen hayırlaymız. Allahu Taalâ bu ay boyunca yapqan bütün salih amelleriñzni qabul ve maqbul eylesin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.